Leh ti ti neuh neuh a ngah khawp mai a ehh ka lo la en ngai miah lo va tunah hian thlir ho nâ kan lo nei ve ang a ehh khaw pakhata zirtirtu headmaster an dan chung chang kha a ni a lehkha te kha ihh an chhiar khum a ni a khami an lehkha chhiar khuma kha-- ehh kan haw la chiang bik lo a chu chu sawi neuh neuh kha a hlawh a chuvangin ngun takin kan lo thlir anga chuan comment section lamah kan ngaihdan te kha kan lo sawi ve dawn a ni aw. Aw tunah hian August ni khat sang hnih sawmhnih pali zing dar sawm la ri lo deuh hlek a. Headmaster Pu Elbiak Chungnunga hran tawh sawrkar ina thing khelh sikul a min rawn pek let leh duh lo in zirlai nu leh pa ten a sikul kai tur an dang dawn mek a ni. pu biak fel biak chung lunga motor a nia. Tunah sawn a rawn thleng che dar sawm a ri dawn tawh tunah hian staff dang chu sikul ah an awm tawh a, tichuan he lamah hian zirlai nu leh pa an awm a, umm. Hei Hlingthar zpm unit secretary leh an committee member pakhat hian rawn hruai an tum nge ni. Zirlainu leh a pa hian eng ang nge an la.
Zpm lam sorkar lam te pawh kha a ri deuh a kha an sawi a, eng nge a chhan ni dawn ni? Lo inchhan dawn, an lo en dawn ni. Rawn kal phei mek a pu beh puel bek chung nu chu. Ti chuan thu ziak chi hrang hrang. Ahh sikul a lo enkawl tawh dan a an duh loh na te a entir a tunah hian primary sikul ah hian zirlai naupang hi an ngah lo khawp mai sawmhnih vel awr chauh an awm a tichuan zir ai kut thak ang zawng khan diang zawng khan in awm hei pu pu pu biak ah chu a lo thleng a chu hian zirlai.

Ka inhmu khawm i, chu chu min ngaihthak tak phawt zel a, chuan kan la inbe zel tur a ngai ila. I evidence tur khan video te ka lo la sela, helai deuh ah hian aw. Puial biak chung nunga kan khua primary school ah hian kum sawm panga chuang headmaster in i awm tawh a, hemi chhung hian hmasawn. Na then chu sawi lo, i sikul naupangte hian engmah thiam mumal an nei ngai lo a, sikul building leh compound thlengin tham ram leh thaw tham ram leh thaw hma hahthlap ang maiin i chhuah hman a ni. Chuvangin Thingtel Government Primary School compound hi rawn zap leh tawh lo la kan duh a, keinu keini nu leh pa ten Ngenna hi min zah sak a, he hmun atang hian haw leh mai turin kan ngen che ni. Tin, i chhuah atangin lang thei kawpin building leh ah leh zirlai naupangah hmasawnna kan hmu a, hei hi keini zirlai nu leh pate chuan kan duh tawk a, i rawn sawp chhiat leh vek hi kan rem ti tawh lo a ni. Sorkar chhawrenia Aw dar ka hmuh angin ka hna ka rawn join dawn i tih a ni maithei. Government Primary School Thingtel hi sorkarin kan khaw tan a min pek a ni a, a chhiat leh a that chungchangah te, a thawktu mi rintlak than chungchangah te keini khaw chhung mi hian thu kan nei ve thova. Chuvangin department hotu te leh sorkar thuthukna hi en that a nih leh hma loh chuan kan khaw primary school compound hi rawn rap tawh lo turin Kan hriat tir che a ni. Kan khaw Primary School hi i sawpchhiat vek tawh, khawtlang mipui leh tuna thawktu tena kan siam that leh mek hi i sawpchhiat belh kan rem ti tawh lo va, a building chhung leh compound vela i rawn kal vel pawi kan rem ti tawh lo. Sorkarin an dahna che Tualbung khuaah khan zirtirtu pakhat chauh awmin zirlai zirlai sawmsarih an awm a, chuti chung chuan, I hna tha taka thawk duh lovin ai kal i la zui mai mai a nih kha. Hetiang government servant mahni hna pawh thawk peih lo hi kan khawchhi kung a thawk turin kan duh tawh lo. Chawhmeh leh ban hma i lo pe a Tingthel Primary School-a rawn transfer leh tu che kha chawhmeh leh ban hma te han pe leh la, khaw dangah in transfer ti leh zawk rawh. I tan chuan thil harsa ni chuang lo a nih chuan lo kha, kan khawpai mah le school ah hi chuan i thaw leh kan remti tawh lo a ni. Tin Khelkhua hi kan pi leh pu atanga Vanlian khua tia ko kan ni ve a, amaherawh chu mikhua leh kan khawchhung a hlawkte hian kan zinga che hi nuam an ti thin hle. Tumah kan tibuai ngawlh ngawlh ngai lova Mi hnathawk tur hi kan dang ngawt ngai lo. Mahse, nang hi chu kum sawm panga chuang zet he khuaah hian hnai lo thawk tawh a, tiawm dan leh chet dan zawng zawng kan hriatchian tawh avangin nu leh pa ten kan khaw Primary School a lo thawk tur hian kan pawm thei tawh lo che ni. Sorkar leh Education Department hotute hian Thingthel Government Primary School Headmaster tura el biak chung nunga a rawn dah hi a rang lama an sawn chhuak leh nghal a nih loh chuan, I hma kan la zial dawn a, buaina sang zawk a chhuah hma a action la nghal turin kan phut bawk a ni. Elbiak Chungnunga Thingthel Primary School a an rawn transfer na order hi an suit lehna order kan hmuh hma chu kan fate hi sikul kan kal tir tawh dawn rih lo a ni tih zawng kha a ni e.
Kha a ni a. ngun takin kan lo ngaitha vek turah ngai ila eh kaltir tawh lo kha an duh bur tihna a ni a kan ngaihdan hrang hrang te kha comment section lamah kan lo sawi ve leh theuh dawn nia aw thirtute inzavaiin mangtha leh phawt.